Фиалет абый армия сафларына кайтып, туган авылында Чишмә колхозында автомеханик булып хезмәт итә башлый. Бер мең тугыз йөз сиксән алтынчы елдан алып лаеклы ялга кадәр авыл урта мәктәбендә география һәм трактор фәннәрен укыта. Ә инде Гөлсирә апа гомерен медицина өлкәсенә багышлый. Утыз җиде ел Иске Чокал авыл халкын дәвалый.

Районыбызда да шундый гаиләләр бар. Менә шул гаиләләрнең берсе, ул Хәлиулловлар гаиләсе. Иске Чкал авылыннан Хәлиулловлар гаиләсе. Әле мин хәзер карап утырам да, менә Фиолет абыйга әйтәм, Фиолет абыйга быел 80 яшь тула бит инде, ноябрьдә без булса. Менә Гөлсира апага рәхмәттер инде, менә Фиолет абыйга карап утырсак, Әле 55 тән дә артык булып биреп булмый. Ә? Шул шулай бит инде. Вот. Ә хатын-кызның яше турында әйтмибез инде. Хатын-кыз һәрвакытта ул теге 25 тә. Вот, һәрвакытта. Шуңа күрә менә ул гаиләнең э, бәхете, гаиләнең э, көчлелеге нәрсәдә? Ул шул бер-берегезне хөрмәт итеп, бер-берегезне э, шул һәрвакыт инде э, булышы бер-берегезгә Һәм бер-беребезне карап торудадыр дип уйлыйм мин. Вот. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Ә, сезнең чыннан да бик шундый нык, бик бәхетле гаилә дип саныйм, чөнки инде сез үзегез биш баланы тәрбияләп, биш баланы үстереп, аларга һәммәс, һәммәсенә дә белем биреп, Һәрберсе бит инде олы уку йортларын тәмамлаганнар. Һәм и һәр сезнең һәрбер менә сезнең балаларның һәрберсе гаиләсе белән дә без горурланабыз. Чөнки инде менә безнең авылда, безнең районда да бит инде кыз сезнең Исияр, Исияр бит әле инде Иске Чокалда. Исияр Иске Чокалда, аннары бит инде Эльза Шмондага, Энҗе буада, Нәргизә безнең Казанда, ну, Нәргизә бит әле безнең филология фәннәр ни кандидаты, инглиз теле укытучысы. Шуңа күрә, ә Газинур инде безнең һәркөнне безнең күз алдында. Вот. Сезнең һәрбер балагызга да, һәрбер сезнең балаларыгызга да без меңле рәхмәтле. Чөнки алар менә безнең шулай ук сезнең кебек безнең районыбызның тоткасы. Киләчәктә сезгә, сезнең балаларыгызга, киленнәрегезгә теге зятям дип, кияүләрегезгә исәнлек-саулык телибез, оныкларыгызга. Алар да шулай ук матур иттереп үз гаиләләрен корсыннар. Сезгә андый озын гомер. һәм киләчәктә дә балаларыгызның, оныкларыгызның рәхәтен күреп яшәргә язсын инде. Рәхмәт бик зур сезгә. Бәйрәм белән һәммәбезне. Рәхмәт бик зур. Иң нык гаиләләргә за любовь и верность дигән медаль тапшырыла. Һәр елны без тапшырабыз берәр гаиләгә һәм инде менә бүген без Фиолетта әби һәм Гөлсирә апа Хәлилулловларга За любовь и верность дигән медальне тапшырабыз.

Кечкенәдән бирле бит инде без теге любит, не любит, любит, не любит дип, һәммәдә генә шул ромашкаларны тартып инде без шулай иттереп тормышны корабыз. Исәнлек-саулык, озын гомерләр, байлык, мәхәббәт һәм озак-озак еллар шулай итеп күркәм бергә торырга насыйп булсын. Һәм инде бергә булыйк һәм һәрбер бәйрәмнәрдә, һәрбер шундый очрашуларда бергә булыйк.

Безгә белем бирдегез, укыттыгыз, гаиләле иттегез, һәрберебезнең тормышы бар, һәрберебезнең эше бар, һәрберебез генә гаилә булып яшибез, монда сезнең өлешегез, тәрбиягез бик зур. Сез бүгенге көндә дә безгә ярдәм итеп торасыз, киңәшләрегез белән дә, эшегез белә дә. Сезнең юлда без баш иябез. Барыбыз исеменнән дә, балалар исеменнән дә, оныкларыбыз исеменнән дә бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә исән булып. Безне шатландырып, безгә ярдәм итеп, безгә хәердугада булып озан озын озак яшәсәгез иде. Без сезгә бик зур рәхмәтле. Бу бәйрәмне оештыручыларга да, һәрберегезгә, Альбинага, Марат Ринатович, сезгә, һәрберегезгә бик зур рәхмәт. Пар алмадай парлы булып. Озын еллар үтте. Пароходларны алтын, алтын туйга җиттегез. Безнең өчен пар йолдызлар булып, күңел түгендә яныгыз. Кайгы-сагышлар кичкермәсен мәрхәмәтле олы җаныгыз.

Гаилә бәхет. Чөнки гаилә бәхетле булганда гына аяз күктә кояш елмая һәм ул нурларын беркетеп кешеләр йөзендә бәхет чаткылары уята ала. Бер-берең өчен җаның-тәнең белән кайгырып тору, уңышлар өчен чын күңелдән шатлану, барлык эшләреңне бергә башкарып, бергәләшеп ял итү, гомер көзенә пар канатың белән керү, балалар, оныклар рәхәтен парлап тату, олы бәхет бит инде ул. Тату, бердәм, дус гаиләбез булу һәм шуның ләззәтен тоеп яши алганыбыз өчен әти-әни, сезгә зур рәхмәт!

Рәхмәт бәрегезгә дә. Шөкер, матур итеп яшәдек. Тормышыбыздан зарланмабыз, тырыштык икебез дә. Ну, шуның бетерәтек җимеше булып балаларыбыз да, әлхамдулилла, битебезгә кызыллык китермәделәр, барысы да тырыштылар, үзләренә Елларын таптылар, укыдылар, эшләрен таптылар, сине арам кырдылар, матур иттереп хәзер безгә оныклар үстереп торалар. Рәхмәт аларга зур барысына да. Зур эшләрендә, тормышларында уңышларга ирешсеннәр, саулык, сәламәтлек белән яшәргә насыйп булсын үзләренә. Мондый көнне сөйләп тә булмый. Иң беренче Әхмәдгә рәхмәтемне менә шушы бәйрәмне оештыручыларга, район җитәкчесенә Марат Гафаровка, Айрат Фиркат улына, Альбина, иң күп дигереп йөргән Альбина Альбинага чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм дә менә Гөлназларга һәрберсенә аерым рәхмәтем. Нәрсә әйтим икән инде, без бүген бик бәхетле. Без 50 ел элек шундый бәхетле идек, бүген шулай бәхетле. Хәзер инде артыбызга, артыбызга борылып карарга. Карасак та, бездән дә бәхетле гаилә юктыр инде. Алын артлы биш бала туды, биш бала үсте. Эштән дә туктамадык, кайнанабыз ярдәм итте балалар үстерергә, аннары берсен-берсе карадылар. Әлхәмделилла шикер, элекке бит ике ай гына иде отпуска, шул ике айда соң эшләдек инде бер туктамаган. Җәй көн, кыш көне укытса, җәй көне комбайнга китә иде, балалар ашатырга кирәк, укытырга кирәк, маллар асрарга кирәк, шулай яшәдек, гомер иттек. Әле инде безне шатландырып, бер-бер артлы балаларыбыз үсте. Зур кызыбыз югары белемле укытучы, аннары авыл җирлеген алдылар. Анда да бик озатмыйча матур гына эшләп килә, алхәмдуллилла шөкер. Икенчесе, беләсез инде, районда больницада бер унсигез яшендә кереп урнашкан иде, менә шул гомергә кадәр һаман шунда яши, эшли, бер сүз дә ишеткәнем юк начарны. Өченчесе. Энҗе медицина работнигы да, юрист та, югары белемле, әле буада, әле балалар үстереп ята. Дүртенчесе, дүртенче кечкенә кызым инде, яраткан кызыбыз безнең. Ул Казанда төзелеш институтында укыта инде.

Һәрберсенең дә ирләре дә бик әйбәт булдылар. Оныкларыбыз бер-бер бар, бу күп балалар. Киленебез яныбызда унике ел, без аны килен дип тотмыйбыз, ул әллә килен, әллә кечкенә кызыбыз, аны белмибез дә. Өч оныгыбыз яныбызда шатландырып, әле менә шатландырып безнең юбилейга онык, кызыбыз туды. Анысы шатлык түгелмени? Менә шулай иттереп без шундый бәхетле гаилә булып гомер итәбез. Һәрбер бәйрәмнәрне бергә үткәрәбез. Һәрбер бәйрәмгә бөтенесе киләләр, котлыйлар, әниеме, әтиеме, туган көннәрне һәрбер бәйрәмдә без бергә яшибез, бергә каршылыйбыз, әлхәмдуллиллаһ шөкер. Әфиәлек белән мин аны ундүрт яшендә яратырга тотынган идем, күрше бит без, йорт аша гына. Менә шундый иптәшем булса ярар иде. Ун яшькә үземнән олы, ну мин үскәнне китте. Шулай иттереп без 50 елны менә белми генә дә калдык, кая киткәндер ул гомерләр. 50 ел шулай матур иттереп яшәдек. Әлхәмдулиллаһ, шөкер. Кеше китермәдек урамда, урамда беркем дә безне, авылда беркем дә безне әйтәлмәс, шулай яшәделәр дип, Аллага шөкер. Ходаем, Раббым, Аллам.